Malaýziýanyň Pankor adasyndan hemmäňize salam dostlar. Otelden çykdyk, plýaža barýas. Jeňňelli baba ärdi-de.

Malaýziýanyň Pankor adasyndan hemmelere salam dostlar. Malaýziýanyň Pankor adasy kiçiräk bir adalardan biri bolup, otuz müň sany ýaşaýjysy bar. Pankor şäherçesi diýip atlandyrylýar we golaýyndaky kiçiräjik e, owajyklary gaty bir uly ýer däl, ýagny jemi adam sany otuz müňe golaý. Esasy şo portuň ýanynda zatlar gowy, nemesi bardy köpçülik adamlar marketler zatlar ýeneler şolar ýaly bir dyklyşyk ýerleri bardy ýöne beýleki ýerler olar ýaly kän dyklyşyk däl diňe şu motorly geçýän adamlar diýmesem aýal gyz erkek çaga hemmesi motorly i golaýlygymyzam şular ýarak bir töweregi bar bärem Pankor, Pulow, Bibes, Kup

Kirene bu ýerde telemat soralyp bolýar. Günlük kyrk ringit diýdi. Ýöne otuz ringide, otuz bäş ringide-de bereris diýen ýaly etdiler. Meň pikirimçe, edil başga ýerlerine gitmejek bolsaň, edil şu töwerekde boljak bolsaň, motora gerek ýok. Ýaňy portdan bärigem ýöräp gaýtdyk. Jellidimi? Hä, Jetti. Jettiden bärigem ýöräp gaýtdyk. Bir on bäş minutlyk ýol. Bärem hem bäş minutlyk ýol. Ýaňky otellymyzdan. Bäri kenara çenlem bäş minutlyk. Kenara geldik dostlar ine şeýle gözel bir kenara geldik. Ýöne häzirki ýagdaýda suwa girip boljak zat ýok. Suwuň akyşyna, tolkunlaň gelşine.

All over and over again. Çyňyň gatap dur. Biraz suwa düşdük zat etdik. Ýaňy aňyrek bardyk. Kamera düşdük wideo düşdük zat etdik. Iň soňunadam bu kamerany sumka salyp goýduk. Açyk ka sumka salyp goýupdyrys. Şol kamera wideo alyp durupdyr wideo alyp durupdyr. Iň soňunda elime alsam bir hili gyzgyn kameram. Özem öçük galypdyr. Şo batreýiniň zarýady gutarynça dowamly Wideo alyp durupdyr-da sumkanyň içinde. Şeýdibem soň wideo çekip bilmedik hiç hili. Hytaýda markede gitdik şo markede gidip zat aldyk, çörek aldyk.
Häliräk aldyk bulary. Şeýle bir iki görnüş şokolad alypdyk ýöne iň soňunda şu görnüş galdy galanyny iýdik. Sosiska, apelsin, pomidor. Biram düýnki alan zatlarymyzdan şeýle tudanal balymyz bar. Daşardaky zatlar esasy deňiz önümleri, deňiz önümlerinem kän, ikimizem halamaýanlygymyz üçin ýaňy sosiska aldyk, zat etdik. Beýle paketler çörek aldyk, eýýäm gelenimiz bäri Kuala-Lumpurda-da diňe şon ýaly çörek alýardyk. Çörek däl esasy bulka, kesilen. Çopan oglanlar dam, gyzlar çopanlar welin,

Iki ýarym dollar bolýa bul bir ýarym dollar bolýa bul ine şul uly bankalar şeýle şekelatlar kän şeýle şekelatlar kän ane şekelat diýerler malaýziýaň marketlerine şeýle şekelatlar kän olam şekelatmy seret keks üç ýarym bir dollara bir dollara ýetenok dokuz ýarym diýene dokuz ýarymam bolanda

Bolýamy? Segsen bäş sent ýaly şolar ýaly baha bolýa. Palm agaçlarynyň bir miwesi bolan hurma, kurma diýýä, dates, bilen ýene-de ýedi elliden. Sekiz elliň zadyň iki dollar bolýan bolsa, ýedi ellim eýýäm ýene bir dollar segsen sent. Nabati, bu Indoneziýaň

Erbet däl, gaty gowy. Ýaşamak üçin hem gaty gowy. Diňe bilemok, iş ýagdaýy nähili, aýlyk ýagdaýy nähili o zatlaryny doly bilemok. Az wagt gelenim üçin. Bahalar zatlar ýaşamak üçin, gezmäge gelmek üçin bir turist bolup gelýäň, aýlanýaň, görýäň. O zatlar üçin gaty gowy ýer. Kitkat, şokolad, şokolad. Şokolad, chocolate näme bolýan bolsa. Bahasy ýazylmadyk. Bulam gaty kän gymmat däldir. Şul pakeden hazır bolsa 2 dollar ýa 3 dollardyr KitKat. KitKadam arzan zat däl. Tagamyny bilýänsiňiz eger zat bolsa gaty gowy. Buram näsliler bardy düýnki markede baramyzda. Nestle şokoladlar, o-da beýleki Malaýziýanyň öz şokoladlaryna garanda gymmadrak, ýöne tagamy gaty gowy. Malaýziýada ýaňky aýdyşym ýaly, nirä barsaň, haýsy markede barsaň, gaty gowy şokoladlar bar. Şeýle kän özem, kän görnüşli, her hili şokolad önümleri. Malaýziýada has ýaýgyn. Ýok. Sen şu daşaryň naharlanan zatlaryny öwrenişip bilemzok, restorantlary ýa ýanki alkisräk nemeleri, ysy birhiliräk bolýa, işdäň ýakýa. Ondan galman gaýtýas sergedäk ýanyna baryp görüp. Bir normalny bir gowja görünse, ysy zady bir normal bir iýip biläýjek zadymyz bolsa. Köçe tagamlaryndan dadyp göresinmeli. Deňiz önümlerem bolsa bolup geçsin, barlap göresinmeli. Ýöne ysy zady gowja bolsa. Malaýziýaň bilem o melleýgen eşiklerimi. Sangfor Malaýziýa diýýär bul eşiklede. Şeýle. Sangfor Malaýziýa gyzlaňky.

Belki bularam diskount etse ýigrimi bäş ringit zat bolýandyr ýöne bir günüňe otuz ringidem näçe bolýar sekiz dollar sekiz dollar zat bolýar bir gün üçin normal erbet däl töwerekdäki marketlere barýas zat etýäs düzgün bir yzky markeda kän gabat gelmedik ýöne inem hytaý gözleýäs Golaýda bir hytaý bar bolsa, pul çalyşmak isleýär. Şeýle bir restoranta geldik. Häzir bir zatlary sargadyp, deňäp göreris. Obalaý Tomýam adyndaky bir restoranta geldik. Içer ýaly iki sany suw aldyk. Malaýziýada suw alsaň, onam oturman alyp gitjek bolsaň, şeýle pakete gaplap berýärler. Muň adyna Laýsi diýdi. Laýsini barlap görýär. Şeýle Laýsi. Ýaman gowy. Şekerli ýöne köpräk şekerli. Içinde tokaý miweleri zatlary esasy. Gur iýmiş.
Hawa gur iýmişler bar. Magyz, bugdaý ýaly bir zadam görünýär. Garaz tagamy süýji ýöne şekeri köpräk biraz. Senem görjek mundan. Ýok içip gör gaty gowy.

Trap diýä bla bizdäki ýupi içine zat goşulan nämede bolsa tudanalymy ýa şoňmede gyzyl reňkli. Kamerada gowy eken diýýä soňam aýtýa menä muny halamadym diýýä. Bulam laýsy. Laýsyny menä gowy gördüm. Şekeri köpräk diýmeseň gaty gowy. Ýan ýöriteläp çykdymda daşary çykamda eger köçede gabat gelen. köçe iýmitler zatlar bar bolsa barlap görjek. Hatda deňiz iýmitleri bolsa-da, eýleki leňňeç zat bolsa-da barlap görjek diýip. Olaňa bilemok bişirilişinde bir tapawut barmy nämemi ysrak restoranlarynyň ýanyndan geçýäň ondan ysrak ondan bar isleýän ýapýa. Bir hilräkemdir ysrak zat diýseň ony ýöne isleýän ýapýandygy üçin kän iýesim gelmedi. Suwuny laýsisini barlap gördük, laýsisi Gowy menä haladym. Syrowam syrap diýilýä bärde. Bize syrop diýýäs hemişe. Syrowam bizäki ýupi. Özem ýupiňem kän suw goşýaň a ýupiň içine. Asly bir litr ýasamaly bolsaň şony iki litra ýasaýaň ýaňky bir litre goşmaly möçberiň iki litre goşýaň. Şonýa bir ýuwan tagamsyzrak geldi. Olam nä içmejä däl. Köçede buz ýalak. Şu pisän wagtyň zat wagtyň işde boljak. Susan wagtyň. Bugünlikçe näme hemmäňize sag boluň gijäň rahat bolsun ertir görüşýänçäk. Gün ýüzüňiz haýyr dostlar hotelden gaýtdyk. Kankor adasynyň yssyly, ýagyşly, bulutly howasy ýene-de jeňňellik tokaýlygy bilen, jaýlaryň gurluşy bilen, kijijek-kijijek, reňkli-reňkli jaýlar bilen, gözelligi bilen menä has adyr. Gatty haladym gaty gowy gördüm. Bu ýeriň adamlaram bir hili. Ýolum geçip barýaňmy? Görse ýüzüňe ýylgyryp bakyp ýylgyryp seredip. Gaty ullakan bir ada däl kiçiräjik ada. Bary ýogy otuz müňe golaý ýaşaýjysy bar diýýär. Düýn Billion Walmarta gelipdik. Billion Walmart adyndaky bir market. Häzir ýene görüşdireris ony muny alarys. Boşlamyz goýup giraýeli.

Şu düýnki bahasda bary diňe towuklar bar eken. Bir kilogram pomidoryň bahasy iki togsan. Käşir üç togsan. Kitkat şokoladlar üç togsan dokuz. Malaýlaryň çipslaryna barlap göreli. Üç elliden. Pankordaky iň soňky market alşyryşymyzam etdik. Indi näme hudaý olarsa ferribota münýäs gidýäs. Düýnki şol gelen ferri Steýşenimiziň ýanynda biziň bolan hostellimiziň eýesiniň bir markedi bar ekeni. Düýn onsoň Whatsapp goş diýdi, jaňlaşdym-da baramda. Nähili girmeli zat diýip jaňlaşypdym. Soň kodyny, paroluny zadyny aýtdy. Soňam Whatsapp goşaý men saňa zat ugratjak diýip, şu ýeriň salgysyny ugratdy. Gel biziň dükanymyzda söwda et zat diýip, surata düşeris zat diýdi. Bilemok men şubada adamsy ýetik ýaly dükanyň içini. Ene gowja dükan bar ekeni. Iceland Shop diye. Biziň bolan e, hotelimiziň adam Iceland Homestay oteli. Eger de gün Türkmenistana baran olsam şulardan yegenleriň hersine birini alyp sowgat ederdim. Yani tek yolumuz Häzirlikçe Türkmenistan bolmadygy üçin ýanymyzada kän goş alyp bilmeýänligimiz üçin alyp bilmeýäs. Indiki gezek belki ýene gowy zatlar duşar. One zero three yes. Three.
Yeah one zero three.
Yeah your name? AKM the AKY Aki Aki. Okay how much is it? Aha. Ne şu adam eken yankı şu bizim atçalımızın eyyesi. Hey, you come from

Söwdasam gowy, ýaşulyň özem gowy eken, göwün etdi ýany, geläýiň diýdi, göräýiň biziň markedimizi diýdi, aýlanyň. Bolýa bu gün näme ýolumyzyň ugruna bäş minut degip geçdik. Bir zatlar alyşdyryp ýaşulyny begendirdik. Angkor Island. Okay, just go straight, you can see the tree, turn right.

Haýsy sözi içäk aýtdyň? Owadandan ýa doganlardan? İkisinde-de. Awtobusa garaşyp durus we awtobus stansiýasy terminalynyň göni garşysynda-da bir metjit bar eken. Azan okalýar. Oň edil gapdalynadam buddistleriň dinine degişli şeýle bir ybadathana bar. Malaýziýa hakykatdan hem aýdyşlary ýaly hemme dini öz içine alyp birlikde ýaşap biljegi bir ýeri, ýa bolmasa-da iň bärkisi şerigaty ýöreden bir ýurt bolmagyna garamazdan uzyn geýjeksin, gysga geýmejeksin ýa. Hökman başyň örtüli bolar. Ýa olar ýaly bir düzgünler zatlar ýok. Islendik dindäki adamam, islendik ynançdaky adamam Malaýziýada arkaýyn ýaşap biljek ýerlerinden biri. Hiç kim hiç kimiň işine goşulyp gatylyp duranok. Mesele mine gelip şulara arkaýyn ýatyp bilýärler köçelerde zatda nirede ýatasylar gelýär. Stek bardy. Ac eken oglan. Biz almyma başladyk, bulam ýanymyza gelýär. Kepderiler, ýekejede garga. Eliňe gelme.